Приветтерин! Самодия дома турабын. Москваҕа биир кыыс закааһын эти көрдөһөн, аны кэтэһэн турабыт. Неужели дойдубар баран эрэбин? Вообще даже не верится Йогурт. Ах. Донорум закастырын хомуйдум. Төһө суумкаҕа батарынан диэбит курдук. Ол иһин бу көтөөрү турабын. Хасан сэттэ часу көтөн тиийэбин. Хасан насыщеннай күн. Ха үчүгэй. Анаан минээн Моанам семинары буолар. Киэһэ түөттэн ол семинарбар олох сила рода өбүгэлэргэр туохпун оҥоро хайан да тиийэхпин наада. Билим баран эрэбин уонна иккис тыл кыллаҕынан Черкашин бейте товарыһым социальный ролик куһулларга икки чаастан ырыппыта. Жена болар үһүбүн. Кэргэним арыгылыыр үһү, ол кэргэммин үүрэр үһүбүн, короче, арахсабын диир үһүбүн. Оо, барбын доо, барбын доо. Закааһа кэллэ, кыыһым закааһа. Тух. Икки аҥаар тыһыынча закаа. Силбэ киэлин отут киилин ыытыам диэбитэ. Онтуга да болоон алтар киил биир эрэ пакет аҕалбыттар. Бэйэтэ эмиэ туох нөҥүө үлэлэһэр эбит. Майа түһэбит. Вот, көрдөрөбүн. Мені бу. Короче, буллан S7 бүгін ыраалбыт. Бу чемоданым сирбэ үс э дьаһалым сирбэ үс буолла бу уон тоҕус. Мин билетим багааһы һуу, ол иһин була билин саҥата үс тыһыынча үс миһаҕатыһа бир двадцати трех бүгүҥҥэттэн биэс тыһыынча буолбут. Бу короче уон тыһыынча ол онно эбии били хаччым тиийбэтигэр ити кыыс оробун уһуруйбута атаан алаҕан дону кэтэһэн турабын короче атаах маан эрдэ кэлбитим эдьигине икки аҥаар кини онно зато кини кини алта киилэтин илдьэ барабын булай дии Барды жестко, да, дьигинем буллаҕына, хайаатым аҕай ыйааһыннаахпын бу манна, эй, ыйааһыннарбын, ыйааһыннарбын бу манна угаттаатым. Аама ыйааһыммын, онно бу кыраҕа. Ол быыһыгар бу диэбиккит. Ону сахалар көстүбэттэрэ. Мин санаабар ону шанстаһаары, көрдөһөөрү кэтээн көрдүм даҕаны. Чаас аҥаарынан уже регистрация бүттэр. Айсеннаҕа тамаҕа кэстэ сылдьыбытым. Бүгүн барытын арестарын туттардылар. Онно Айсен көмөлөһөн ити каартабар уже ыытан эрэллэр. Табаарыстарым миигин ону барытын билигин спокойно киирэммин списоктыаҕым. Вот онно төссө төгүл маҕан эппитим курдук эмиэ тоһоҕолоон этэбин. Бу садоводтан чэпчэки сыанаҕа атлаһарга абонемент диэн баһайыҥҥаттан баһа кэпсээбитим. Биэс тыһыынча төлүүгүт ыйга Миигин төлүһэргэ оччоҕуна ыллаҕына эһиги садоводтан чөкчөрү санаатыларга кыахтанаҕыт. Вот. Зато ол, ол хаччы барытын Айсиэҥҥэ. Наһаа үчүгэй возможность. Онон миигин сорохтор ой, хойутаатыбыт, эн диэн переживайдылар эбит. Мин Москваҕа да сыттахпына, дэриэбинэҕэ да сыттахпына, манна хомуйар дьонум бааллар, хамаанда баар.

Биир маннык Москваҕа олорор сахалар эмиэ закааһы элбэхтик ыыталлар. Оны этэми эһими көмөлөһүөххэ да киниэхэ көмөлөһө даарыччы закааһын ылабын. Онно зато бэйэм бу багажпар эмиэ биискэ буолар быллаа дии. Бэһэ биир уол эмиэ кэлэн элбэх баҕайы эхэс алта киило курдук ыыппыта иккитинчэҕэ быйдьа баран иһэбин. Билигин төлүөхтээх. Мигда мен манна постоянно орут айынырбар ыытааччылар агай. KFC гинdik пытарахаhan эрэ. KFC бизнесменна.

Уля Алексеева, ат Маладьыас Пятницбери Москва көһөн кэлбитэ Иванна олорор. Киэни көрүстүм. Хата киирэн Домодедово бараарыбын, ити дьон заказ ыытар, ону кэтэһэн турабын. Асын тиийэбин Саха сиригэр. Саха сирэ тымныы оҕо ду?

да ийэм арамын олох ежик в тумане буолабын да төрдүн сэттэ төрдүн аҕыс мин олох просто олох оҕо күріе кытар ахтан аҕай төрдөн төрт ньурбаҕа ньурбаҕа төрдөн төрт улуус улуус аайатынан тэнде

Дэрэ-дэрэ-дэрэ-дэн. Таптар аны билин кыыһым хаччытын утахта. Бу заказ таппыт кыыһым. Ай дием была диев. Омуктар итиев. Түҥтан көрөчү. Оны ол. Астын да. А? Ата битен. Жан закахын ылдым бу. Ага. Ыыталаары багажым хас кило буолла багажым биэрэ сирбэ үс кило буолла биирим уон тоҕус ону бэссе алта кэллэ сууламмыт чэрэ да биллиэм дии араарыам эрэ сотору тахсыам эмиэ